Kita berukan dulu nah kawan ai nah. Hum aku beruku ja dulu nah kada mampaping kada kada kada anu napa apa ngarannya tuh kawatnya tuh nah hirang banar dah kada ku ganti ganti ii jadi kajauhan aku mengganti kan baik aku bunuh karuku aja. Hah, rantainya talimbah yat. Bagi sapida puligon bahari kan ingat lah bubuhanmu. Aku kawan ai lah bakisah sadikit nah. Jaman dahulu tu smp kalas dua mun kada salah aku ditukarakan sapida anu poligon kaya itu tuh. Ingat kada bubuhanmu nang saumuran aku, ingat ai sapida puligon nang bakaranjang nih mukanya tuh. Apabila manukar tu kan kita langsung pacul mata kucing mata kucingnya tuh. Karna misalnya mata kucingnya tetap berikit, kenapa hilang di sekolahan diambil kekawananmu yang kamprit. Pokoknya itulah nostalgia kita kawan ne tentang zaman bahari kita tu besapidaan rami mun wayahini kakanakan inya aur main game aja. Hiih kada lagi besapida bekandaraan. Hiih kada cuman aku sma hanyar bekandaraan tu kawan ai. Hiih smp kelas tiga udah bekandaraan pang cuman kan handak masuk sma dah itu. Amun kakanakan wayahini sd dah. Kendaraan ada nang tantang tiga bisi di mutur han hungang banar kalo lih hiih cuman jamannya sudah ya kalo kita kada malalui jaman nang kakanakan gini kita udah tuhaan ayu ha pander apa aku nih. Nang marasa maambil panceh sekolah bulikakan lah kapada aku hari hari nukar panceh bulikakan lah kemadakan lapah dakun andak nah pancesku hilang tarus. Nah am lih iya ha.

Aduh. Heh. Ning ngawan luna maya ay, cuman anu iya ha dah. Next.

Ada nih, maksudnya kalau memang handak handak bereung kaitu nah kada kada kada apple to apple karena satu lawan dua iya kalo. Ini pesan ku lah gasan dangsanak ngini nih, nih pian nih dingai nang bakakalahi nih jangan lagi lah iih kalo ada permasalahan tu dipandirakan baik baik. Kau haja, iih. Ni ngarannya maricup kawan ai, iih. Tahu kada bubuhanmu papuyu begincu? Han. Heh. Yu ha next. Setelah lima tahun kita menjalani ikatan cinta, mengapa kau tega memilih dia sebagai suamimu? Apakah aku ini kurang tampan di matamu? Iih, bubujuran ikam kada bungas maka kada beduit, han. Jadi pantas haja ikam ditinggalakan urang. Ikam misalnya aku bakata-kata kaya ini, jangan sarik lawan aku. Tapi jadi akan motipasi mu tu untuk bangkit bang muha kada kawa dirubah lagi cuman duit tu nah kam kawa bacari ya kalo han ada jua usaha kawan ai jangan handak maratapi aja nasib tu iih kita bisa marubah nasib ikhtiari rajeki tu dijemput. Kada nang dihadang. Ya ikam dapat bibinian, napa nang ikam harapkan. Bila hudah baduit pa siapa yang kada handak, iya kah? Han! Kadang lo aku asa suah lah mareaction ini, cuman aku diingat lah, kabanyakan nang di reaction sesugih sugihnya urang pasti taisap jua nrokon aksan, murah tapi nyaman. Kada kawan ai. Hiih, aku ni maisap rokon aksan ngini, karna aku katapi baduit. Han, kalo aku banyak baduit paruh aku sampurna tahu lah bangsat ai. Hiih. Aku kada manyambat bubuhan nang rukun aksan miskin pang lah. Cuman, kanapa batin aku rukun aksan kaitu nah? Iya kalo? Itu pertanyaannya. Amun aku pribadi ditakuni kanapa rukun aksan, karena katapi baduit. Han. Habis kisah. Yang kaitu am ku mamikir imbahnya. Apa? Apa ja ku kutangis akan nih? Kenapa aku nih nangis? Bingung jadinya. Maka bahasa sigat kaitu aneh. Hahaha aneh ih ih bujur bujur nih bibinian aku suka banar. Ih kadang kadang kita tuh kawan nih ada kalanya bersedih menangisi sesuatu dan beberapa hari kita sadar

atau ditinggalakan uleh nang disayang misalnya harta atau jabatan kah segala macam jangan nang talalu iih inya kawan nih ada ja baiknya kita nang ngaran batuhan nih paparcaya ja bahwa jalan tuhan tu pa lebih bagus lagi dari pada jalan kita saurang kita mungkin baulah rencana gasan hidup kita tuh ya kalo tapi tuhan nang manantuakan tu kayapa jalannya han

Awi, Hiha, salam Awi lah, Hiih, inggih salam santun ulun nah di sini, kita badangsanakan kan sabanua kaitu nah, Hiih, ini kan urangnya kan dasar lucu jua jadi langsung aja replik nang balir aja ganal ni kan aku tahu ini ni video klip saanu apa Tommy Kaganangan nya maulah jadi kan maksudnya kan maulah video klip tu kata-katanya tu kada diambil maksudnya suaranya kada diambil gambarnya ja. Ha jadi kada ni maksudnya behind the scene nya bubuhan nang Tommy kaganangan ya sukses tarus gasan bubuhannya. Nah hamleh, aku kam bila nang hudah talihat nang pusat nang iih surut haja pang ya ti pusatnya tu tuh cuman rasa tambus hayalan hehe. Ya, dah bagamat kita lah. Ini nih kayaknya sound bubuhan Banjar ja kalo yang viral di tiktok han diantaranya tuh. Humm selain muha kada bungas chat kada dibalas itu iya nang kupala iyang kupala iyang ini hihi han jadi apa kada rugi itu kita baulah ulah trend trend nang ada di banua nih dan mungkin aku yakin jua kada direncana akan kada jua trend itu tuh nang kaya kupala iyang kupala iyang tuh inya kada kada berniat untuk viral dan aku pun kawan ai jua nyambat muha kada bungas chat kada dibalas tuh gin kada Kada kada kada barharap jua untuk viral nang sampai wih ka Korea Korea ja nang apang Korea Korea Talan ya tu tu humm han maksudnya ada hal hal tu nang sebenarnya kada kita kada kita sangka sangka akhirnya viral makanya bubuhanmu kuhimbau tetaplah barkarya meskipun kada baik. Nih tetap ha bekarya kalu misalnya ada yang viral kan, misalnya tujuanmu untuk viral, hiih tapi saranku jua viralnya nang baik haja, kalu ikam handak viral nih tumatnya batilanjang tang hatimbuk. Gue ngejar lo. Siape lu selebgram. Napa jaka hah siapang jua nang mengejar kahu hiih.

Iya ku duakan nang terbaik gasan buhan mu aja. Aku kada habis pikir kawan leh nang kaya itu tuh video video nang kaya ini nih aku mohon maaf pang lah kok bisa kaya itu nih inya ma upload ih kita tuh kan ada Pas kita ma rekam tuh, imbah tuh kita lihati kalu kita edit edit sedikit, misalnya rasa rasa kita kurang pas, kita kada jadi ma upload. Ini nih bubuhan nang kaya ini nih, kok pede banar inya ma upload lih, iya mah kah sosial media han, hehe. Ya next. Pumirsa, seorang perempuan penjual rujak jambu kristal di Tasikmalaya, Jawa Barat,

Apam paling nyaman. Apam apa ka paling nyaman tuh? Apam tuh ka ai banyak macamnya. Apam kayapa tuh? Apam begula habang. Kayapa? Apam besumat. Apam kayapa tuh nang nyaman menurut pian tuh nah kayapa? Han, hiih. Inya nyambat apam warai pikiran kita warai kawan nayang kotor. Hiih. Padanya menjelaskan tentang apam. Han.

Bah lah, bapadah ka langgar. Apa pian ka sini Mang? Aku, aku. Uma, uma, uma, uma, uma. Siapa nah ya? Ini nah Mang, cil warung Imah Barbera. Uma, hihi, bapadah ka langgar ni Ren. Sakanya mah warung. Cuman jarang pang lah, kalo sepengalamanku jarang ada warung tu buka sebelum isya, biasanya tu sesudah isyanya buka. Ya kalo, jadi bagi nang bakukupiahan han mawarung, mungkin inya imbah sambahyang isya ya kalo, kita pikir baik haja kawan ya lawan urang tu. Han ini kurang gawian kawan ai, iih dan aku pun rancak yang kaya itu tuh bila apa yo misalnya jenuh misalnya di rumah jadi main-main nang kaya itu tuh ya kalo, nah, nah ya ti.

Bibinian ditakuni kaitu dan Dayah tu pangaran mamaku bangsat ai. Iih Dayah Dayah jangan jangan ngini apa rewind dari hubungan mama lawan abahku ya kalo. Cara abahku marayu mamaku. Iih ha nungangnya kuitan diululut. Oke kawan ajar kita sudah nonton dan pinyukar bekisan ni terhibur dan yes kawan kada napa lagi nang ku sampaikan iih terima kasih haja. Iih dan aku selalu senantiasa mendoakan bubuhan mudahan panjang umurnya amin.